pellter, neu beth sy'n cael ei alw'n ultrasonic distance sensor. Mae hwn yn gallu synhwyro pa mor agos ydy'r robot at wahanol wrthrychau. Ar y gwylod mae'n gynnu ni synhwyrydd dilyn llinell, felly dydwch fan bod chi'n rhaid pisin o dap du, tap gwyn, tap melyn ar lawr. Mae hwn yn gallu dilyn y llinell yna drwy synhwyro beth i'r lliw mae o eisiau ddilyn. Ar dop robot yn yr bocs plastig yma mae'r cyfrifiadur a hwn sydd yn gwneud i'r robot yma weithio. Yn amlwg chi sy'n rhaglennu'r cyfrifiadur i ddeud y robot be i wneud, dyma lle mae'r gwaith prosesu gwybodaeth yn digwydd. O fewn y cyfrifiadur mae gennym ni synhwyrydd goleuni, mae hwnna'n synhwyro os oes yna newid yn lefel y goleuni yn yr ystafell. Hefyd mae gennym ni ddau fylb, mae'r bylb yma'n gallu, mae'r bylbiau yma'n gallu goleuo, eto da chi'n rhaglennu pa liw da chi eisiau ddim ddangos uh, ac am ba hyd. Gar y cefn mae gennym ni um, L, oliadau LED, a beth sydd yn dda am hwn ydy mi allwch chi gael geiriau neu llythrenau neu rhifa yn ymddangos ar draws cefn y robot. Mae robot yma'n gallu deud neu dangos rhywbeth i chi fel y defnyddiwr. Um, mae gennym ni speaker, mae hwn yn gallu chwarae syna, noda, neu syna, da chi'n gallu rhaglennu o flaen llaw. Um, a beth da ni... Beth da chi weld ar y sgrin wan ydy'r robot wedi cael ei adeiladu yn ei ffurf symla. Felly mae bosib ail drefnu y darnau fewn y robot yma i ymddangos mewn ffordd mymryn wahanol, mi allwch chi brynu um, citiau chwanegol i roed mwy o ddarna. Er enghraifft, mi allai rei braich, rhyw fel rhywbeth o graen yn dod oddi ar blaen yr robot sy'n gallu codi rhywbeth oddi ar y llawr. Mi allai rei coesau iddo fo, mi allai chwanegu olwynion ychwanegol, mi allai chwanegu mwy o, o synhwyryddion. Fel ydych chi'n gweld, mae gennym ni ddwy olwyn. Gan amlwg yn pweru'r olwynion yma, mae gennym ni foduron neu motors. Be dyn ni'n hoffi am y robot yma ydy mae bosib i chi gynnal tasgau syml. Be dwi'n ei olygu fo tasg syml ydy tasg i wneud y robot i symud. So wrach bod fi eisiau fo symud mewn cyfeiriad i greu sgwar, dwi eisiau creu siap gwahanol, dwi eisiau felly illa i robot symud mewn llinell syth, a tra'n gwneud hyn bod o'n goleuo mewn ffordd arbennig gan bod o hefyd yn creu rhyw fath o sŵn. Neu mi allwn ni greu tasgau sydd fwy cymleth. Beth ydy tasg mwy cymhleth ydy tasg sy'n golygu bod y robot yw yn cael ei raglennu i wneud penderfyniadau. Er enghraifft, os ydw i o fewn 10 cm i wrthrych, dwi'n gallu troi gyfeiriad gwahanol er mwyn ceisio osgoi y gwrthrych yna. Os does o ddim gwrthrych ymlaen, neu dwi dal yn uh, deithio i'r un cyfeiriad. Dyma hwnna'n enghraifft o sut mae'r robot yn gallu gwneud penderfyniad dros ei hun, yn amlwg mae rhaid i chi raglennu y robot i wneud penderfyniadau yna. Felly dyma, dyma yr M-bot, da ni'n hoff iawn o'r robot bach yma, gallu cynnig nifer o brofedau gwahanol i ddysgwyr Ac mae'n addas i blant o wylod cyfnod lleol 2 hyd at gyfnod lleol 3.